On birinji ýanwarda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy, hormatly il ýaşulysy Gurbanguly Berdimuhamedow Mary welaýatyna iş saparyny amala aşyryp, şol ýerde iş maslahatyny geçirdi. Welaýatyň häkiminiň hemem häkimiň bilim, medeniýet, saglygy goraýyş we sport boýunça orunbasarynyň gatnaşmagyndaky iş maslahatynda welaýaty durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň we sebitiň oba hojalyk ulgamyna häzirki zamanyň ösen tehnologiýalaryny, sanly ulgamy ornaşdyrmak bilen baglanyşykly meseleler ara alyp maslahatlaşyldy. Ýerleň melioratiw ýagdaýyny gowulandyrmak, topragyň hasyllygyny artdyrmak, pagtanyň we bugdaýyň öndürilýän möçberlerini ýokarlandyrmak, şol bir wagtyň özünde önümçilik we durmuş maksatly binalaryň gurluşygyny yzygiderli gözegçilikde saklamak meseleleri iş maslahatynda garalan esasy ugurlar boldy. Gahryman Arkadagymyz häzirki döwürde ekerançylyk meýdanlarynda alnyp barylýan işleň agrotehniki kadalara laýyk derejede ýola goýulmagy, Ýurdumyzyň dokma senagatynyň esasy çig mal binýady bolup durýan pagtadan alynýan hasylyň ýokarlandyrylmagy bu ugurda welaýat häkimliginiň etraplar bilen ysnyşykly iş alyp barmagynyň wajypdygy barada birnäçe öwüt-ündewleri berdi. Soňky ýyllarda ösüp gelýän ýaş nesliň watansöýüjilik we zähmetsöýerlik hemem paýhasly pederlerimiziň asylly ýörelgeler esasynda terbiýelenmegi netijesinde önümçilik bilen meşgullanýan ýaşlaň sany yzygiderli artýar. Gahryman Arkadagymyz Häzirki döwürde halkymyzyň ruhy dünýäsiniň baýlaşmagy üçin ähmiýetli bolan çäreleriň yzygiderli guralmagy babatda degerli maslahatlaryny aýtdy. Munuň özi halkymyzyň agzybirligini we bitewüligini pugtalandyrmaga gönükdirilendir. Şu ýyl ýurdumyzda akyldar şahyr Magtymguly Pyragynyň üç ýüz ýyllyk ýubileýi giňden dabaralandyrylar. Oň çäklerinde beýik şahyryň ömri we dörejiligi bilen baglanyşykly ýaşlaryň arasynda dürli bäsleşikleň geçirilmeginiň wajypdygyny belläp, alym Arkadagymyz ýurdumyzyň halypa ýazyjy-şahyrlarynyň çeper dörejiligi gowy beren ýaşlar bilen duşuklarynyň guralmagynyň maksada laýyk boljakdygyna ünsi çekdi. Şol bir wagtyň özünde metbugat serişdelerinde, tele we radioýaýlymlarda Magtymguly Pyragynyň üç ýüz ýyllygy mynasybetli habarlaryň taýýarlanmagyna, özüne çekiji gepleşikleriň guralmagyna möhüm ähmiýet berilmelidir. Mary welaýatynyň ýolbaşçylary öz aralaryna gelip, gymmatly maslahatlaryny we öwüt-ündewlerini berendigi üçin Gahryman Arkadagymyza hoşallyklaryny beýan etdiler. Şeýle-de olar döwlet tarapyndan berilýän goldawlardan netijeli peýdalanyp, welaýatyň durmuş-ykdysady taýdan ösmegi, sebitiň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň ýokarlanmagy ugrunda ähli zerur tagallalary etjekdiklerine ynandyrdylar. Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy, hormatly il ýaşulysy Gurbanguly Berdimuhamedow Mary welaýatyna iş saparynyň çäklerinde Mary şäheriniň Gurbanguly hajy metjidine bardy. Hajy Arkadagymyz häzirki wagtda ykdysady kuwwatyny hasam artdyrýan ýurdumyzda mähriban halkymyzyň parahat, abadan we bagtyýar durmuşynyň döwletimiziň rowaçlygynyň bähbidine giň möçberli işleň amala aşyrylýandygyny belledi. Şunda Diýarymyzyň şäherleriniň hemem obalarynyň keşbini özgertmek, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini hasam ýokarlandyrmak boýunça uly işler amala aşyrylýar. Şolar wagtyň özünde ýurdumyzyň ähli ýerlerinde döwrebap metjitleň gurulmagyna uly üns berilýär. Metjitde Beýik Biribardan ýurdumyzyň abadançylygy, halkymyzyň bagtyýar durmuşynyň dowamaty atarylmagy, Gahryman Arkadagymyzyň Başyny başlan beýik maksatlarynyň Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň ýolbaşçylygynda üstünlikli durmuşa geçirilmegi dileg edilip, aýat-doga okaldy. Munuň özi asyrlar aşyp gelýän milli ýörelgeligiň häzirki döwrüň ruhuna kybap derejede dowam etdirilýändiginiň aýdyň beýanyna öwrüldi. Binanyň içi mermer, granit daşlary we agajyň gymmat bahaly görnüşleri bilen bezelen. Metjidiň bezeginde Gurhanyň sürelerinden alnan haşamly ýazgylar aýratyn orun eýeleýär. Gahryman Arkadagymyz söhbetdeşlikde öten-geçenleri ýatlap, sadaka berilse, aýat-töwirler okalsa, doga-dilegler edilse, pederlerden gelýän däp-dessurlaryň mynasyp derejede dowam edýändigini görkezer diýip belledi. Şunda Hajy Gahryman Arkadagymyz din wekillerine ýüzlenip, ýaş nesilleň watansöýüji, edep-ekramly, zähmetsöýer bolup ýetişmeklerinde uly işleri bitiren mähriban käbesi Ogulabat ejäniň hemem kyblasy özüniň manyly ömrüni halkyna, mähriban topragyna bagyş eden Mälikguly aganyň belli günleriniň Oraza aýyna düşýändigini aýtmak bilen, olary ýagşylykda ýatlap, olaň belli günleriniň arasynda gelýän anna gününde belli gün sadakasyny bermek baradaky teklibini ýaşulular bilen geňeşip görmeklerini haýyş etdi. Munuň özi halkymyzyň gadymdan gelýän maşgala gymmatlyklaryna we pederlerine goýýan uly hormatynyň nyşanydyr. Öz nobatynda din wekilleri halkymyzyň jana-jan bähbitlerine gönükdirilen ägirt uly işleri üçin Gahryman Hajy Arkadagymyza we hormatly Prezidentimize uly üstünlikleri arzuw etdiler. Soňra Gahryman Arkadagymyz döwlet Baştutanymyzyň tabşyrygyna laýyklykda, diňe goranyş häsiýetine eýe bolan Hara doktrinasyndan gelip çykýan wezipeliň Üstünlikli ýerine ýetirilmegi bilen baglanyşykly işleň çäklerinde harby-howaý menziliniň işi, bu ýerde bar bolan uçarlaň we dikuçarlaň tehniki aýratynlyklary hemem harby uçarmanlaň gulluk we durmuş şertleri bilen gyzyklandy. Türkmenistanyň Prezidenti ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Serdar Berdimuhamedowyň yzygiderli tagallasy netijesinde Garaşsyz, baky Bitarap Watanymyzda howpsuzlygy we asudalygy üpjün etmek, Şeýle-de harby hukuk goraýjy edaralaryň maddy-enjamlaýyn binýadyny mundan beýlägem pugtalandyrmak, olaryň işini kämilleşdirmek bilen baglanyşykly meseleler döwletimiziň hemişe üns merkezinde saklanýar. Bu barada aýtmak bilen, Gahryman Arkadagymyz Bitaraplyk, dostluk we hoşniýetli goňşuçylyk syýasatyna ygrarly Watanymyzyň diňe goranyş häsiýetine eýe bolan Harby doktrinasyndan gelip çykýan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmeginiň wajypdygyna ünsi çekdi. Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistan Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow dikuçarda Garagum sährasynyň jümmüşinde ýerleşýän welaýatyň Murgap etrabynyň mallar mallarçylyk hojalygynyň öri meýdanlaryna geldi. Kärendeçi çopan Ataýew özüniň ogly hemem agtygy bilen Gahryman Arkadagymyzy mähirli garşyladylar. Türkmen halkynyň Milli Lideri ykbalyny asylly işe baglan çopan bilen hal-ahwal soraşdy, olaryň alyp barýan işleri, dowarlaryň ýagdaýy bilen gyzyklandy. Kärendeçi çopan döwlet tarapyndan mallarylaryň işi, olaryň durmuşy barada yzygiderli alada edilýändigi üçin hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa hemem Gahryman Arkadagymyza ähli mallarylaryň adyndan hoşallyk bildirdi. Şeýle-de ol sürüsinde bäş ýüz ellidan gowrak dowaryň bardygyny, olaryň doku we ýyly gyşladylýandygyny belledi. Gahryman Arkadagymyz Çopanyň işi, durmuşy bilen içgin gyzyklanyp, kärendeçilik usulynyň aýratynlyklary bilen tanşdy. Kärendeçi çopan özüniň ýigrimi bäş ýyldan bäri çopançylyk edýändigini, her ýylda dowurlardan sagdyn, owlak guzulary alýandygyny we şeýlelik bilen maşgalasynyň abadançylygynyň ýokarlanýandygyny uly buýsanç bilen aýtdy. Häzirki döwürde ýurdumyzda azyk bolçulygynyň üpjün edilmeginiň wajyp wezipe hökmünde kesgitlenendigini belläp, Gahryman Arkadagymyz türkmen ilinde çörege aýratyn mukaddeslik hökmünde garalýandygyny belledi. Çörek durmuşyň gönezligi, ýaşaýşyň binýady. Hut şonuň üçin hem ýurdumyzda çörek we çörek önümleriniň bolçulygyna aýratyn ähmiýet berilýär. Maldarçylygyň milli ýörelgelerine ünsi çekip, alym Arkadagymyz sähra ýerlerinde düýe malyna aýratyn gadyr goýulýandygyny, oň ýüňüniň, etiniň, süýdüniň, çalynyň we agaranynyň ynsan saglygy üçin tenekarydygyny belledi. Hut şonuň üçin hem Düýe maly, dünýe maly diýen paýhasly jümläni döreden halkymyzyň durmuşynda düýe malyna möhüm orun berilýär. Paýhasly pederlerimiz goýun bakmagyň, olary köpeltmegiň özboluşly usullaryny oýlap tapypdyrlar. Bu usul häzirki döwürde mynasyp derejede ösdürilýär. Gahryman Arkadagymyz Ata kesbi ogla halal diýen asylly ýörelgäniň dowam etdirilmeginiň uly buýsançdygyny belläp, çopanlar maşgalasyna mundan beýlägem üstünlik arzuw etdi. Şeýle-de goýun etinden taýýarlanan gowurdagy sähra şertlerinde tapylgysyz iýmit hökmünde ykrar eden halkymyz Gowurdagy çöregiň mukaddeslik saýypdyr. Bular barada aýtmak bilen, Gahryman Arkadagymyz çöregiň alys ýola ugraýan adama ýoldaş bolýandygy barada pederlerimiziň aýdan mysallaryny gürrüň berdi. Türkmen halkynyň Milli Lideri çopançylygyň hormatly kärdigini, oň maşgala rysgal getirýändigini belläp, häzirki döwürde hormatly Prezidentimiziň yzygiderli üns bermegi netijesinde oba hojalyk pudagynyň sazlaşykly ösüş ýoluna düşendigini aýtdy. Kärendeçi çopan Ataýew çopan goşuna gelip, hal-ahwal soraşandygy, çopançylyk işi bilen gyzyklanandygy üçin Gahryman Arkadagymyza hoşallyk bildirdi we öňde goýlan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirme ugrunda mundan beýlägem zerur tagallalary etjekdigini ynandyrdy. Soňra Ataýewiň agtygy Gahryman Arkadagymyzyň Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy atly goşgusyny okap berdi. Daýhanlaryň we maldarlaryň ýurdumyzda azyk bolçulygyň üpjün edilmegine mynasyp goşant goşmaklary ugrunda döwlet tarapyndan ähli zerur işleň mundan beýlägem ýerine ýetiriljekdigini belläp, Gahryman Arkadagymyz kärendeçi çopana alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri, maşgala abadançylygyny arzuw etdi. Soňra türkmen halkynyň Milli Lideri çopan maşgalasyna hormatly Prezidentimiziň adyndan ýörite sowgatlary gowşurdy. Şeýle-de Gahryman Arkadagymyz Çopanlar maşgalasynyň haýyşy boýunça olar bilen ýadygärlik surata düşdi. Çopan ýene bir gezek hoşallyk bildirip, Gahryman Arkadagymyzdan sowgatlary iberenligi üçin hormatly Prezidentimize sag bolsunlaryny ýetirmegini haýyş etdiler. Gahryman Arkadagymyz Çopanyň alyp barýan işlerine ýene-de bir gezek üstünlik arzuw edip, Aşgabat, Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň gurluşyk tamamlaýjy tapgyrda alnyp barylýan Aşgabat, Mary böleginiň gurluşygynyň dowam edýän ýerine ugrady. Garagum sährasynyň her paslyň aýratynlygyna görä özboluşly tebigy gözelliginiň bardygyny bellemek gerek. Ak alaňlar, sähra giňişligindäki takyrlar we bahar aýlarynda köpöwüşginli ösümlikler türkmen sährasynyň häsiýetli aýratynlyklarynyň biridir. Munuň özi sahawatly türkmen topragynyň her bir künjeginiň amatly ýaşaýyş, ekerançylygy, dowardarçylygy ösdürmek üçin oňaýly şertleri özünde jemleýändigini görkezýär. Çöl ösümlikleri türkmen tebigatynyň berekede baýdygynyň aýdyň nyşany bolup, olar sähra giňişlikleriniň özboluşly bezegidir. Garagumyň gaýtalanmajak gözelligidir. Dünýä çölleriniň hatarynda Garagum sährasyna möhüm ornuň degişlidigini halkara ylmy jemgyýetçiligi ykrar etdi. Munuň özi ýurdumyzyň sährasynyň özboluşly tebigy aýratynlyklara eýediginiň we oň ekologiýa derejesiniň ýokary halkara görkezijilerine laýyk gelýändiginiň aýdyň beýanydyr. Garagum sährasynyň özboluşly tebigy aýratynlyklary bolup, Oň ösümlik we haýwanat dünýäsiniň goralmagyna döwlet derejesinde ähmiýet berilýär. Bu bolsa biri-birine çalymdaş alaňlardan ybarat sähranyň ýokary ekologiýa derejesine eýe bolmagyny şertlendirýär. Ýeri gelende aýtsak, Garagum sährasynyň çägi boýunça Amul Hazar halkara awtorallisiniň geçirilendigini bellemek gerek. Munuň özi sähra giňişlikleriniň halkara ähmiýetli çäreleri guramakda möhüm ähmiýetiniň bardygynyň nobatdaky sud namasydyr. Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow halkara ähmiýetli ýoluň gurluşygynda işleýän ýol gurluşykçylary bilen gürrüňdeş bolup, ulagyň iş şertleri bilen gyzyklandy. Ýol gurluşyk inženeri Ýowşanow Aşgabat-Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň başlanýyş böleginde-de işländiklerini, häzir bolsa bu ýoluň Aşgabat-Mary böleginde zähmet çekmek bagtynyň miýesser edendigini gürrüň berdi. Häzirki döwürde döwlet tarapyndan yzygiderli goldaw berilmegi netijesinde gurluşyk işleriniň tamamlaýjy tapgyry ýokary depginlerde dowam edýär. Gahryman Arkadagymyz bu maglumatlaryň örän gowy görkezijidigini belläp, gurluşykçylary gazanýan üstünlikleri bilen gutlady. Hemem olaryň bu ugurda toplan iş tejribeleri, ýol gurluşygynyň aýratynlyklary bilen gyzyklandy. Gahryman Arkadagymyz ýol gurmagyň, köpri gurmagyň, bina galdyrmagyň türkmen iline sogap iş hasaplanýandygyny belläp, gurluşykçy bolup, gol beren kärinden rysgal-bereket tapmagyň döwletlikden nyşanyna ünsi çekdi. Şeýle-de bu ýerde ulanylýan tehnikalaryň aýratynlyklary ýol gurmagyň beýleki gurluşyk işlerine tapawudy bilen gyzyklandy. Hünärmen ýol gurluşygynda kämil tehnikalaryň öndürijiligine Onuň kuwwatyna aýratyn bil baglanylýandygyny, tehnikalyň bökdençsiz işledilmeginiň möhüm şert bolup durýandygyny belledi we ýurdumyzda telekeçilik başlangyçlarynyň giň goldawa eýe bolýandygy üçin hormatly Prezidentimize hemem Gahryman Arkadagymyza ýol gurluşykçylaryň adyndan hoşallyk bildirdi. Ýol gurluşykçylar Gahryman Arkadagymyza öz aralaryna gelip, hal-ýagdaýlary, alyp barýan işleri bilen gyzyklanandygy üçin hoşallyk bildirdiler we özleri bilen ýadygärlik suraty düşmegini haýyş etdiler. Soňra Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow hormatly Prezidentimiziň adyndan sowgatlary gowşurdy. Ýol gurluşykçylary Gahryman Arkadagymyzdan her bir işde görelde bolýandygy, netijeli işlemek ugrunda giň mümkinçilikleriň döredilýändigi üçin Arkadagly Gahryman Serdarymyza sag bolsunlaryny ýetirmegini haýyş etdiler. Türkmen halkynyň Milli Lideri täze ýoluň ýol belgileriniň döwrebap bolmagy, ulaglaryň hereketini gözegçilige alýan ulgamyň sazlaşykly işiniň ýola goýulmagy bilen baglanyşykly meseleleň hemişe gözegçilikde saklanmalydygyny belläp, bu babatda degişli ýolbaşçylara birnäçe maslahatlaryny berdi. Gahryman Arkadagymyz ýol gurluşykçylara alyp barýan işlerinde mundan beýlägem üstünlikleri arzuw edip, bu ýerden ugrady.